Bagly raýatlaryň sagdyn bolmak hukugy bozuldy. Häkimiýetler bu kesele uçranlar baradaky subutnamalaryň bardygyna garamazdan, covid on dokuz hadysalarynyň bardygyny inkär etmegini dowam etdirdiler. Ýurtda söz azatlyk hukugy düýpden çäklendirildi. Erkekleriň özara ylalaşyk esasyndaky jyns gatnaşyklary jenaýat boldy. Dini ynanjyna görä harby gullukdan boýun gaçyrýanlar hem türmä oturyldy. Zor bilen ýitirim edilen azyndan ýüz ýigrimi tussagyň ykbaly we nirededigini henize çenli belli däl. Düşündiriş. Türkmenistan adam hukuklary we beýleki meseleler bilen meşgullanýan halkara gözegçileri üçin ýapyk bolmagynda galdy. Habar beriş serişdeleri berk döwlet gözegçiligi astynda işledi. Onuň netijesinde hem metbugat işgärleri öz-özlerini senzuradan geçirip, Covid on dokuz wirusynyň ýaýramagy ýaly häkimiýetler tarabyndan negatiw hasaplaýan wakalar barada habar berip bilmediler. Durmuş derejesiniň pese gaçmagy, azyk harytlaryň we nagt puluň ýetmezçiligi dowam etdi. Bank maşynlarynyň çäkli bolmagy ilatyň gaty uzyn nobatlarda durmaga mejbur bolmagyna getirdi. Ykdysady kynçylyklaryň çuňňurlygy ýerli puluň hümmetini artdyryp görkezýän resmi çalşyk bahasy arkaly gizlenildi. Sagdyn bolmak hukugy. Häkimiýetler Covid on dokuz hadysasynyň ýüze çykmagyny inkär etmegini dowam etdirdiler. Bütindünýä Saglyk Guramasy tarabyndan maslahat berilýän fiziki aralygy saklamak we maska dakynmak ýaly çäreleriň girizilmegi iýul aýyna çenli amala aşyrylmady. Şol wagtyň özünde hem mart aýynda Nowruz bahar baýramyny we iýun aýynda Bütindünýä welosiped gününi bellemek üçin ilatyň hökmany suratda gatnaşmagy talap edilip, köpçülikleýin çäreler geçirildi. Aprel aýynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy maska geýenlere jerime salynjakdygy habar berdi. Bu ýagdaý iýul aýynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagat ministrliginiň howadaky tozan derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli maska dakynmagy maslahat bermeginden soň özgerdi. WSGG-niň missiýasy iýul aýynda Türkmenistana eden saparyndan soň covid on dokuz wirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça soňky çäreleri belläp, keseli anyklaýyn barlag testlerini geçirmek we keseliň ýokan ýollaryny yzarlamak ýaly möhüm çäreleriniň aktiwleşdirmegine çagyrdy. Delegasiýa baryp gören hassahanalarynyň gowy enjamlaşdyrylandygy, ol ýerde hassalaryň sanynyň ýa-da dem alyş keselleri bilen kesellänleriň sanynyň köp bolmandygyny belledi. Emma Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň beren habaryna görä, hassahanalar BSGG missiýasynyň gelmegizden birnäçe gün öň hassalary kabul etmegini bes edip, dem alyş ýollary bilen kesellän adamlary delegasiýanyň barmajak ýerine göçürilipdirler. Covid on dokuzdan heläk bolanlaryň bardygyny resmi taýdan inkär edilmegine garamazdan, Merkezi Aziýa boýunça analitik merkezi atly hökümete degişli däl guramasy Balkanabat şäherinde mazarlaryň gazylmagyny yzarlamak üçin Google kartasyny seljerdi. Olar diňe ýigrimi bäşinji martdan on altynjy aprele çenli üç ýüz on ýedi täze mazaryň gazylandygy tutuş iki müň on sekizinji ýylyň otuz birinji maýyndan iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi bäşinji martyna çenli wagt aralygynda bolsa bäş ýüz ýigrimi dört mazaryň gazylandygyny çakladylar. Başgaça pikir edýänleriň repressiýasy. Häkimiýetler halk arasynda başgaça pikirleri ýa-da tankydy garaýyşlary parahatçylykly beýan etmäge ýol bermezligini dowam etdirdi. Iň yzygiderli protestler aprel we maý aýlarynda ýurduň gündogar böleginde öýler ýykylyp, onlarça adamyň heläk bolmagyna getiren dowamly tupan we güýçli ýagyndan soň başlandy. Elektrik togy bolmadyk, suw basan öýlerde birnäçe hepdäň dowamynda ýaşamaga mejbur bolan ýaşaýjylar häkimiýetleriň hereketsizligi bilen nägile bolup, ýurduň içinde we daşynda ýurtlarda protest çärelerini geçirdiler. Häkimiýetler demonstrasiýa çykanlary we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlaryna basyş edip, daşary ýurtlardäki demonstrasiýalary duruzmaga synanyşdylar. Türkiýedäki türkmenistanly talyplara Türkmenistanyň gizlin polisiýasynyň wekilleri baryp, eger demonstrasiýalara gatnaşan bolsalar zor bilen yzyna gaýtjakdyklary barada haýbat atýandyklary habar berildi. Maglumatlara görä Stambuldaky protest çäresiniň guraýjynyň biriniň Türkmenistanda ýaşaýan dosty Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölümine birnäçe gezek çagyrylyp ol ýerde urlup ýenjilip hem oňa Türkiýedäki dostunyň nägilelik hereketine gatnaşmazlygyny haýyş etmegi görkezme berilipdir. Şeýle hem tupanyň ýetiren zyýany baradaky suratlary we wideolary daşary ýurtdaky garyndaşlaryna we beýleki-de tanyşlaryna ibermekde aýyplanyp, Türkmenistanda onlarça adam tussag edildi. Olardan biri hem Pygamberdi Allaberdiýew sentýabr aýynda daşary ýurtly aktiwistler bilen baglanyşygy sebäpli häkimiýetler tarabyndan huligançylykda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Lesbian, geý, biseksual, transgender we interseksual, ýagny LGBTI degişli adamlaryň hukuklary. Erkekleriň arasynda ylalaşyk boýunça jyns gatnaşyklary kanun bozmaklyk diýlip hasaplanyp, bu iki ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilinjek jinaýat işi bolup galdy. Maý aýyndan Tanymal şoumen birmeňzeş jynslylaryň arasynda jynsy gatnaşyklary üçin iki ýyl azatlykdan mahrum edildi. Maglumata görä, şou pudagynda işleýän başga-da hem näbelli erkekler-de işden kesilipdirler. Ýurtda giňden ýaýraýan jemgyýetçilik gomofobiýasy we transfobiýasy, LGBTI degişli ýa-da degişli diýlip hasaplanýanlaryň polisiýa we beýlekiler taraplaryndan gynamalar, ýowuz çemeleşmelere, jynsy zorluklara we talamalara sezewar bolup bilmegini getirdi. Mundan başga-da LGBTI degişliler öz maşgalaryndan berk basyşa sezewar boldular. Şol sanda hem maşgala abraýyny goramak maksady bilen olaryň nikalaşmagyna mejbur edilendikleri habar berilýär. Din we ynanç azatlygy, dini ynanjy bilen bagly harby gullugyndan boýun gaçyranlar hem jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Ýehowa şaýatlary bolan iki sany doganlar Eldor hem Sanjarbek Saburowlar harby gullugyndan ýüz öwürendigi üçin olara garşy çykarylan öňki administratiw höküminde soň awgust aýynda iki ýyl azatlykdan mahrum edildi. Sentýabr aýynda Myrat Orazgeldiýew hem iki ýyl azatlykdan mahrum edildi. Forum on sekiz atly hökümete degişli däl bolan gurama beýleki hem dört Ýehowa Şaýatlarynyň dini ynançlary üçin harby gullukdan boýun gaçyrmagy sebäpli ýylyň dowamynda jenaýat jogapkärçiligine çekilendikleri barada habar berildi. Şeýle hem iki müň on sekizinji we iki müň on dokuzynjy ýyllarda azatlykdan mahrum edilen beýleki alty adamlaryň hem türmede saklanmagynyň dowam edýänligi barada maglumat berildi. Mejbury ýitirim edilenler. Mejbury ýitirim bolan azyndan ýüz ýigrimi tussagyň ykbaly we nirededigini henize çenli belli däl. Olaryň käbirleri iki müň ikinji ýylyň noýabr aýyndan şol wagtky prezident Saparmyrat Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygyndan soň tussag edilipdi. Olaryň biri bolan Ýazgeldi Gündogdyýew dekabr aýynda tussaglykda aradan çykdy. Ol tussag edileninden bäri dereksiz galypdy.